Өлүөнэ өрүс кытылыгар барыта үрбэ суроническай сурук баара бэлиэтэнэр, ол курдук боҕуруктар, ахсыс онус үйэтээҕи буолаллара сабаҕаланар. Өссө эрдэтээҥҥилэр төрдүс бэһис үйэтээҕи буолуохтарын сөп диэн быһаарыллар. Боҕуруктары үөрэтии отутус сыллартан саҕаламмыта. Аан бастаан Байкал күөл кытыытыгар икки сап хатар тааһы булбуттара. Бу тыһыынча тоҕус жүз он тоҕус Үрбэт түөрт сыллардааҕы профессор Петри үлэлээбит хаһыыларыгар көстүбүтэ. Ол туһунан кини «Далекое прошлое Бурятского края» диэн кинигэтэ тахсыбыта. Бу таастары чинчийиигэ биһигиттэн сахалартан Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Сергей Ефимович Малов, Алексей Павлович Околанников курдук дьоннор уонна финн-учуонайдара Кай Рисанин уонна Кай Доннер уонна Мартин Рисанин үөрэппиттэрэ. Ол курдук Кай, Кай Доннер уонна Мартин Рисанин этэллэринэн бу гадыр абырчах диэн ааҕаллар. Ол аата гадыр диэн загнуть в виде крючка диэн, абырчах диэн бүртяной ролик диэн этиллэр. Онтон Гаврил Васильевич Ксенофонтов ааҕарынан бастакы уруга Бесчит Архарай көскөлүгэр диэн аахпыта. Ол аата «Где зимует Архарай» диэн этэр. Онтон иккис тааһы кини бу Хатар көрчөх диэн аахпыта. Онтон Сергей Ефимович Малов бу таастыры ааҕарыгар эмиэ Гаврил Васильевичка ньиэрмайгыннаппыта, ол курдук кини тай эдэрэлик Бэсчит Кыстин аахпыта. Ол аата оседланный годовалый бычок жеребенок диэн буолар. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир сыллаахха Алексей Павлович Окладников Николай Климович Антонов уонна Иван Иванович Барашков экспедицияларга сылдьыбыттара. Ол кинилэр Өлүөнэ кытылыгар баар уроническай бэлиэлэри уонна ону эрэ буолбакка лунаҕа майгынныыр суруктары эмиэ үөрэппиттэрэ. Ол курдук Иван Иванович Барашков төрдөн биэс суруктан ньурба алтата Орхон Эниси суруктарыгар майгынныырын бэлиэтээбитэ. Онтон бу иннинэ өссө Былытын Ойуунускай уон орхон графемаларыгар уон сэттэ бэлиэһик түбэһэрин уйбута. Онтон Окладников уонна кини кэргэнэ Вера Дмитриевна Запорожская он бес сурук руническай сурук билиэтэ бу орхон графемалар көрһөп түбэһэрин билиэтээбиттэрэ орхон анисей ити курдук онтон тыһыынча тоҕус сүүс биэһин биир сыллаахха александр натанович бернштам дириҥник үөрэппитэ уонна дабыдавтааҕыны алҕаатым куртухайскайдааҕыны бөкмөдүм астымматым петровскайдааҕыны ас инчэ ат эп ас чөмчүгэ аччы суруктаах арыытааҕыны ат ол арам диэн тылбааһа суох уонна шишкиннааҕыны ач өллүм диэн өллүм диэн аахпыта ити курдук суруктары ааҕыы күүскэ барбыта онтон тыһыынча тоҕус жүз оҕуонньус сыллаахха археолог археологическай хаһыыларга Уус Алдаҥҥа төбөлөрүгэр суруктаах икки оноҕос саана булбуттара. Бу саалар хоруктарын Анатолий Игнатьевич Гоголев уонна Егор Сидорович Сидоров аахпыттара. Аҕа илэ диэн. Аҕа эл диэн хоруктаахтар диэн. Ол аата бу сахалар кулун атах үйэтигэр диэри сургунан туһана сылдьыбыттарын туһунан туһана сылдьыбыттарын дакаастаабыттара. Онтон кэнники бу руническай уруктары үөрэппит уонна бу устудьуоннарга хайдах Өлүөнэ уруктарын ааҕыыга элбэх хайдах ааҕыахха сөбүн туһунан элбэх кинигэни таһаарбыт, экспедициялары тэрийбит дьоннортон Николай Климович Антонов буолар. Норуоттар икки ардыларынааҕы академия академига, филологическай наука доктора, бэрэпиэссэр. Биһи кини кинигэтин билэбит историческая лексика якутского языка диэн уонна наследие предков эҥин курдук кинигэлэр ааптардара ол кэнниттэн кини үөрэнээччитэ Герасим Герасимович Левин бу кини университет иһинэн сурук-бичик музейын тэрийбитэ уонна руна диэн экспедицияны тэрийэн бу Өлүөнэ кытылыгар баар руна хоруктарын үөрэтэрэ уонна кини түрк тылын үөрэтиигэ бу саха наукатын улахан кылааттаах Кини кинигэтитэ икки тыһыынча уон үс сыллаахха тахсыбыт монографията бу саха тыла былыргы эттис тохсус үйэтээҕи түүр тылын кытары сибээһин үөрэппитэ. Бу кинигэтигэр кини бу сахалар Енисей тыллара Енисей пааматынньыктарыгар чугаһыырын бэлиэтээбитэ уонна сахалар бу Орхон Енисей түөлбэлэриттэн ахсыс үйэҕэ арахпыт буолуохтарын сөп диэн бэлиэтээбитэ. Ити инники Александр Натанович Беренштам үлэтин туһунан этэн аһардым. Бу кини чинчийиитигэр ити Куртухайскайдааҕы, Петровскайдааҕы чинчиилэр суруктары ааҕыыларыгар кини өссө Бу саха оһуруга былыргы уйгуур, былыргы оҕус, былыргы кыргыс тылыгар чугаһыырын бу оһуруктар диэн бэлиэтээбитэ. Онон ити курдук онтон тыһыынча тоҕус сүүс биэс сыллаахха Алексей Павлович Окладников кинигэтэ тахсыбыта. Бу кинигэтигэр кини сахалар өбүгэлэрэ куркааннар буолалларын уонна куркааннар куртаахтарын туһунан баһарбыт кинигэтэ буолар. Онон бу наукаҕа сахалар чахчы уһуруктара бу Өлүөнэ кытылыгар хаалбыт буолуон сөп диэн сабаҕалааһын уонна ону чинчийэр үлэлэр тахсыбыттарын туһунан иһитиннэрдибит. Бу биһиги музейбытыгар ону кэпсиир электроннай ыйынньык турар уонна бу Орхон пааматынньыга күл тигиҥҥэ аналлаах пааматынньык бүтүһүннэриллибитэ турар. Онон бу биһиги музейбытыгар саха оһуругун бичигин үөрэтии түҥ былыргыттан хаҕылаан диэн буолар. Ол курдук онно ананар экспозиция туһунан мин эһиэхэ кэпсээтим.